Y dje nan nos ta continua cu mas pa bo riba e djebierne aki. Anto mi no sa si pa ripara, pero nos falta cuater luna mas pa nos yama dos mil binti a yo. Un aña cu a trece bastante cosnan diferente pa nos, pero un aña tambe cu a pone nos bira hopi consciente tambe riba nos salud. Pasobra de facto si bo mira bon e aña aki a mustra nos. Cu si bo no tin bo salú, kere mi bo no tin nada. Anto, ta awor aki nos tin cu cu e curpa. Awor aki cu nos ta bon di salú, nos mester sòru pa mantené esaki tambe manera e ta. Pasobra ora cu bo sòru di cuida bo curpa for di comienso, kere mi, ora cu kisas un malesa, un malestar bati na bo porta, bo curpa tin e nutrientenan pa resistí esaki. Anto, ta p'esei riba djapiari sigur nos ta para ketu den. E sekshon aki, Kaminda Aziza Health Store ta bini serka nos pa konsientisá nos ku ainda ta lat, awor aki nos tin ku sòru pa traha riba nos, men ta bisa, healthy lifestyle pa mañan ku Dios ke si algu sosodé nos por kurpa por resistí esaki. Felismente Amigo Jolene i huntu ku nos Olga tambe. Manera nan a anunciá, binti binti tabata un aña di bastante retonan, pero el a haci nos consciente tambe cu nos mester tene cuenta cu nos salud. Sigur, sigur. Locual cu nos a ta a combersa siman pasá cu hopi hende a keda encantá cu ne, e ta e Chaga. Caminda cu primeramente el a hala atencion di hopi hende, p'e simpel hecho cu ya caba e ta cambia di color como te. pero tambe tur e beneficionan cu esaki tin pa nos curpa. Pero e siman aki boso tin algo otro pa nos. Sí, e siman aki nos ke papia di Alertrex cu tin ke ber cu alergia. Den e malesanan, e top diesnan, alergi ta un di nan cu ta com for. Hopi hende tin problema cu e sistema respiratoro, respiratorio. Problema cu sinus, nanishi cerá, pero tambe un simpel griep, verkoudheid, pa mi na tu cos aki ta dal cera. Exactamente, bo sa ami ta juda bo ta papia algo hopi cierto, mi mes como persona mi tin alergie asina fuerte cu tur mi hinta mi mi tin cu soro pa ma wanta hopi biaha minister paden pasobra e mi no sa kico ta na mi alergie aki pero tur mi hinta mi ta lanta ta nister hopi hopi hopi hopi. Anto mi ta kere kisas esaki por ta un solucion pa poder baha esaki tambe? Sigur, vooral si bo alergie tin ke ber ku stof of partículanan chikitu chikitu ku tin den airu, por ta schimmel, por ta kiko ta kosnan ku ba spray, e por ta un vliet. Whatever cu ta den nos medio ambiente, anto bo por ta alergisch pa un di e cosnan. Semper ta bon pa laga haci un test pa bo ta sigur cu bo allergy no ta food related. Si esaki ta echt alergie cu ta bini door di stof, problema cu sinus, bo luchtwegennan. cu ta connected na bo pulmon, bo sistema respiratorio, anto esaki ta un producto cu ta bay haci echt maravia. Dicon? Su ingredientenan, cien por ciento natural. De laster un ingrediente di Alertex ta un. Mata ta nos zetanan esencial. Awero Olga ta bai brei uit riba un di e ingredientenan cu ta sumamente importante. Y awendia hopi hende no ta gusta guli pulchi. Anto esaki ta sempel, dependiendo di bo edad, so e ta pa mucha for di seis aña bai ariba, bo ta djis spreye den e boca, hala rosea diep tres be, guli. Anto bo ta mira resultado. Si bo para ketu riba e manera kon bo ta huz'el e ta nifiká ora ei ku kisas hendenan ku tin problema ku asma tambe lo por huza esaki? Mi ke ta kouteloso banda di e parti di asma. Asma ta eigenlijk algu otro, ta un otro problema ku No tin eigenlijk ke ber ku alergi, pero tin hopi kos ku por trigger e asma segun hende. Dus pa e banda ei mi ta bisa no ta prohibí pa huz'é, pero e intenshon no ta pa e bai trata bo asma. Ni remplasa, kisas bo remedi nan. Korekto, korekto. Oke, esei ta bon pa nos para ke ta biba dje. Pa bo no bay usa cos cu kisas netamente lo no yuda bo pero por emperera. Daño e lo no haci. Ah ok. Cora bon, nos productonan ta suplemento ta pa yuda e lifestyle cu e hende ta hibando. Nos ta para ketu semper ora bo ta usa algo corda riba bo lifestyle. No ta sina aki cu bo ta bay usa algo pa alergi. I nunka bo ta limpia bo erko den kamber. Nunka bo no ta stofzuig e tapijt òf nunka bo no ta verschoon bo lakennan, bo slopinan ku regularidat. Dus, e produkto ta bini kombiná ku un lifestyle korekto. Oké, awor ora ke mi ta binsita ku bo, pasobra nos mester sa kiko tur e produkto aki ta kontené.

Kurpa no haña reakshon pa e hestamina, anto e re ta bin yuda pa tur kos ku ta e nanishi ku ta kore, e karganta ku ta hasi doló, e tosamentu, tur kos ku tin ta make ku e respiratorio. Anto foral awor aki ku nos mester ta mas konsiente ku tur nos parti di respiratorio, ku e Covid, ta hopi importante pa nos duna e kurpa e yerbanan nesesario pa hasi e pulmon i e parti respiratorio fuerte. Antes si Alertrex por bin yuda cu ne. Ora cu mi escucha tur e locualnan cu e tin na beneficio y tambe ingredientenan, e por ta, laga nos bisa, e por cana hunto cu bo diferente vitaminanan tambe cu bo ta uza e ora ey menen multivitamina, tur eseynan pa hisa bo sistema inmunologico. Si, sigur, sigur. E ta un. E geluk algo ku nos por usa huntu ku nos remedinan. E no ta algo ku ta interaktá ku remedi en general. Nos ta agregá e ora di mas nutrishon, mas di e e vitamina ku e mineralnan ku nos mester den nos kurpa pa yuda e kurpa bai mas dilanti. Kuantu bia pa dia bo tin ku usa esaki? Sí, dus mi Roxana Sholén a bisa ku ta pa mucha seis bai ariba. Dus entre seis ku dies dos ta kuater bia pa dia, tres spray. Anto ra ei muchanan diesdos bai ariba of adulto ta seis seis spray pa dia tres no seis spray tres dia pa dia okay anto ora despues di spray nan ta hala rosea hasi deep breathing so nos nos tin un kalme kurpa no e kurpa hopi bia nos ta realisa ku nos respir nos respirashon Ta algu mas importante. Nos no por, nos por keda sin kome un par di dia, nos por keda sin un bebe un par di dia, pero nos no por keda sin respira un par di minuut. Ta e kos mas importante pa nos por biba. Dus ora nos a tuma tempu pa nos respira, anto nos kalma e kurpa, e kurpa tambe por subi e sistema inmunologiko. Awor un pregunta ku kisas por zona un tiki stom, pero ta importante. Si dado caso mi ta na trabao mas preye e tin efectonan pa mi aliento of algo asina? No, al contrario e ta duna e aliento un bon sabor of un bon olor, pasobra e tin eucalyptus ta aden, e tin peppermint ta aden, e tin algo cu a yama longwort aden, anto longwort tambe ta un yerba cu awor ta usa hopi hopi aña den remedinan, entonces tur eseinan tin e eucalyptol aden cu ta haci e boca of e aliento A holi mas mi. Fantástiko. Rugerin, pa esnan ku ke pasa kumpra nan produkto, unda Zizi ta lokalisá? Nos ta lokalisá den Mahae Mini Mall, nèt tegenover di Centrum Supermarkt. Nos ta habrí di djaluna, sòri, di djamars te ku djabièrnè, di nueb òr pa djestus òr, tres òr pa seis òr. Djasabra nos ta habrí non-stop di dies ora di mahinta te ku kuater ora djatardi. Djaluna ta e úniko dia, huntu ku djadumingu, ku nos ta tuma pa nos mes. Carlton, mi ke djis ripití, Alle Tracks no ta nesesariamente pa hende ku ta sufri di un malesa so di e sistema di respiratorio. Si bo ke prevení òf bo ke mantené un bon sistema respiratorio, tambe bo por huz'el e. Huntu ku tur bo otro suplementonan. Kende di por ehèmpel e kainan ku ta hasi fitness. Bo sab'e pibia bo tin ku a usa hopi tambe energia. Esaki tambe por yuda bo ora ei pa asina ei bo bo respirashon por keda nos bisa neutral. Sí. Un hende ku no ta hala rosea korektamente ta intrankil. E ta hansha su mes. Sí. E por hiperventiler. Semper mi ta bisa i mas sin esaki di Olga Dor di hasi ademhaling oefeningen, bo ta trese rust paden. Anto ora bo ta trese rust, bo kurason tambe ta bai kuminsá haña un ritme mas normal i esei tin ke ber tambe ku preshon haltu, anxiety, hopi kos ku e hende ta sinti. Dus esaki huntu ku un bon sistema Bo por yama Olga pa siña bo kon bo ta hasi kada nobenta minüt e ademhalingsoefeningnan i bo ta bai riba bo ta bai kuminsá haña un kalmte paden. Ami semper ta nan ta bisa mi, Mi ta ña bo rùstig, mi ta ña bo kalmo, pasobra ma mi ta apliká esaki tur santu dia. Sigur, sigur ta importante. Kualke pregunta tambe ku bo tin bo por yama Aziza Health Store, Mirujalène i Olga gustosomente lo sigui duna bo mas informashon tambe, no solamente riba e produkto aki, Pero tambe riba otro tipo di produktonan tambe ku lo ta bon no solamente pa abo pero tambe pa famia kompleto. Danki pa ta na serka nos rato asini pa sigui duna nos mas kuminda pa pensamentu i asina nos por hiba un bida mas saludabel. Danki. Shinan ban pa un pousa komersial. M'a bisa bo den Medellin ta botaya tur kos asta den momentunan aki ku ta momentunan ku nos tin ku wak nos salú. Nos ta sòru di duna bo e informashonnan ku ta nesesario. Pues, e suplimentonan t'ei. Pa asina abo por hiba un bida mas salú, bishita Aziza Health Store. Bambo brei komersial, ora ku nos ta bèk nos ta sigui ku mas pa bo dementa.